Kwane nduma ni dongo yawa? Kwane dona kinge na ango yawa? Nduma ukikengi kaki kengo ni, zani pinyira. Nduma ikawo nduma kama kata kama to ikenge pisi zari ade. Gini kagulo pisi zari okara de gothi dong marom nade, othi dong marom nade. Marom nade ne modwaro, marom nade ni winji wacho no, ema wadwaro kai. Aya kare.
Oki, nduma ikengo.

Ang'o gisema dwa chaye?
Wendo ya kuma.
Owacho ni nodwa chaye e gima penjo. Owacho ni nodwa chaye. Ninge kuma ko ko chiemo koso ko chiemo. Ya wendo nyaka bel gimoro. Nyaka no ngamo ngisi ni mano nyaka. Ayo weche mano. Apenjo. Eh dala tinariwa. dala dala crash dala ni maber. Koro ande ya ringo nyoro gotieno. Hmm. Achopo gokinyi ka dala. Ni timu maber. E mani adogo kan marach. Eh, an le kabisa. Ai ai. Be mama ya biro libi kai. Hmm. Mondo agwa ne kodi kinyalo manyona gimoro matin. Eh, adwaro ni kinyalo ora elfu abiriyo kasa abro chuli giko dwe sani yan marach Elfu adi? abiriyo kende Ih.
Oma ayie ni wang'i tek. Wang'i tek. Wang'i tek man.
Wang'i tek seriously. But iya gani? Tudenge ni aja ka bondo thoro. Iya ka bondo thoro dana u ka bondo thoro. Mi bi ade bi chom Nairobi ka bi donje odi mi ket bang ne piny. Mi wuok e odi mi bi nyaka ka ibiro kwaya pesa gi January. Bibi ndio kimi watu na ngende sani jini maraji.
Ndio wale usiku tu usipe makonyore ya. Sani jini maraji. Inde kumia eno dungi ni sani Januari. Tudong sani Januari.
Sani Januari.
Hey. Maji ni maraji. Ibe ino maraji. Inde do kaka ino. E kaka situation be kane ka. Okani an maber. Abo tek koda. Inde ko tek kodino. E kaka amo tek koda wuod me. Gima ang' nitim, in tho atho adichuo mama, ang' nidenyuo, warom mana Februari. Dhi adhiya babu. To koro iwacho ni marach to at least ni chiemo kae. Chiemo to ber, achiemo, e achiemo. To bang' dala di wuod men. Bang' dala di. Ineno kaka yude sani ni. Akia kata nadhi chaka yude kanye kata sadi. Ang' ning'wona babu, in dhi adhiya, wanere ma February. Eh, nadhach. Tipambana magi aluor ne, onge mawach. Anadhoro kaka gini, kaka in osiep, nanya hmm. yudo kony. Osiep an osiep nende. Hmm? Lakini sani, takoro an otamo ma kata dala ok adhi. Sani January ayudo kanye mami.

Jomoko be matemo. Kwani wendo wendo ni kanye yawo? Kwani wendo osedhi? Wendo mane?
To kare wendo ma in go kayo kwani osedhi to osebedo nyaka chai. Ma to bire sida ne obore. Win. Nyaki tamu. Ang'o?
Wach mani ng'ato kodonjo ka tiserietho ri kilo chai no, chai onge chai mimadho e ot ka. Kendi ng'ato wuotho kanye? Chai onge chai mimadho e ot ka siwacho ni mago ne Disemba.

Bas. Koro sani adwa pangi kaka watiyo ka. Ineno nduma ni modong' ni kik ng'ato mul asayi mae mang' nachako go kaka naduogo. Ae. Ae weche na ere modong'. Endigie. Eh. Erogi. Nduma dong' ariyo nade? Nduma dong' ariyo nade? Chero nduma di. Nduma tida muwen.
Itida muwen nade? Nduma tera di, nduma tera chiel pade. Ini mo kaka nduma i kaka en ni. Ing'ade wuok okenga di, ikenge wuok abiriyo. Abiriyo gin to wuok abiriyo. Eh, an wuok isani.
Ang'wen maga, ariyo magi, achiel ma nyathi. Kuisha, mine tero ki, mane kaka pange, mochiel no the next day. Kadi kuno chame odini. Ere no mo.
Tudong'e.

Hmm? Nikech koro nyathino ema nyaka koro ng'i ang'e mos maber chuth. Nyathi ng'iyo mos maber kata pampas be monge go ing'iye nang'o ing'iye nang'o. Ing'iye nyathi onge pampas ing'iye nang'o. To pampas ochuno yawa. Pampas nyathi to tim nani ma kuma onge pampas. Apenji.
Ka pampas onge nyathi ok nyadhi oko. Kawo gazet tipedho mi oko kanyo to dhiye. In idongo gi purpose. Dongo piny ni gazet ok ing'ado. Tidhiye gazet tiwito. To ka podi ipedho ni gazet tiegni to purpose no kawo kose dhiye oko tilawo maler timoye chon. Kure moseluoke pampas. Kure moseluoke pampas. Ok. Kure akawo pampas mondo aluoki. Ok luoki.
Iseneno kanye? Iseneno kanye koluok pampas? An tigolo ni titerna.

Yo bile samara. Samara tna.
Ah, dong na to ni mingien sa di Januar. To mai mai mai sana ma choko ya. Mai umbe usi kukuwe Desemba, hmm. ambe mara en. Ayie, ayie, ayie, ayie. To kara kora biro samara tna. Lakini koro gima mno tim. Eh. In koro wangu wanere ma Februari. Sani a ora chote kote koro jana. Kadagi, hmm. tura.
Februari wananere lakini nyakimia gimoro.

Okamano thura. Bas, koro nyaka anwa, ineno gima timore ni kata supermarket mwa nyiepe pile ka. Supermarket nitie nyaka gi points ma ka wanyiepo ti redeem card. Kata sani onya dhi shopping gi card, wa redeem bonga point. Ino di ni dwe achiel kende ka wuon ko kata ni kapar gabi to iseketa ti ti ti ti ti. O tasemi sini giko dwe eka yude pesa. Iwinyo. Anto koro kaka neno, kopo ni ok ichula to tini dhi dag e supermarket ino. Bas kuru gima otim.
Kana donjo hodi dongo ne non gi deposit. Eh, ne nitie. In fact itimo itimo maber kabisa biro. Deposit non tie. Eh, nitie. In fact adwa biro iri. Kana deposit no. Adwa ni ola ingad na wiye kata matin kata nus ne moro matin. Atigo. Kochopo en ma tari woni ko gi rent amigo. Eh.
To mano od ng'ama itime kamano ya. Ah ah, en en mutual understanding. En en gi mutual ango, mutual mutual no en deposit kose na. Eh man ngisi deposit no dinga no idinge ni ingeni ka deposit go in man gi go pa fa sani man gi go pa dong man ngi. A to tina lor dot. Ka kaluore gi kaka koro idwa ni operate koda ni tina lor dot. An atim na. Bana impiyo bwana, in wopo kuwe kuwe bwana.